Taihoa, ko wai tērā? Nau mai ki Mojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā kaiwhakaari piki tūranga o Game of Thrones. Ka kōrerotia e mātou ētahi o ngā kiri puaki i Game of Thrones, ā, ka wānangahia ngā panonitanga o ngā kiri whakaari,

Engari i te wehenga a Randall rāua ko Dicken ki te pakanga i te kaupeka i muri mai, ko Tom Hopper kē a Dicken. Te āhua nei, he pai ake pea tā Hopper whakaatu i ngā rerekētanga i waenganui i ngā parata nā tana pūrotu. Hei tā Stromer, i ōruatia tana wā me ana mahi time after time. I'm Dick Ontali,

Engari, auare ake. Nāwai rā ko Tom Brooke te kiri whakaari i te kaupeka tuatoru, engari e toru ngā kaupeka i muri mai, ko Daniel Tweet kē. We have Lord Edmure! Yield the castle or we'll hang him! Tuawaru, Rickard Karstark. Ko ia tētahi o ngā pou o te ope tauā o te Kīngi o te Nōta, te upoko o te whare Karstark hei whanaunga ki ngā Starks me tētahi o ngā pononga a Robb. If it's revenge, I still got faith in it. If you no longer believe. I can believe till it snows in dawn. Ka kaha kē atu tana hirahiratanga i tana kawa ki tana whakatau a Rob, he āhuatanga kawa i hua ake i te rironga o āna tama i ngā ringa o ngā Lannisters. I lost one son fighting by your son's side. I lost another to the Kingslayer, strangled with a chain. Ka oa te māka tana pukuriri, ka kōhurutia e ia ngā mauhere Lannister e rua, ā, i mate a Robb ki te kōhuru i a ia. Iti noa te kitea he pango ōna pāhau, ā, kāore hoki ia i whakaingoatia. I'll have peace on those terms. They can keep their red castle. And their iron chair too. The King in the North!

te tamāhine a Cersei rāua ko tōna tungāne, ko Jaime Lannister, i te nuinga o tēnei hōtaka. Mother says I'll have a new gown for the ceremony and another for the feast. But yours will be ivory, since you're the bride. Heoi, ka tau ētahi taumahatanga ki runga ki a Myrcella i a ia i Dorne, Ka panonitia te kiri whakaari ki a Nell Tiger Free kia pai ake te piringa me tētahi uri ariki o Dawn. Miss Lannister girl skips about the water gardens, eating our food, breathing our air. I pai tā Amy Richardson tuku i tana kiri puaki ki tangata kē atu, i pōhi kiriata ia me tētahi tohu e mea ana Princess for Hire. I know. About you and mother.

Te Brotherhood Without Banners, he rōpū manaaki i ngā tāngata i waenganui i ngā pakanga i Westeros, engari he nui tonu te mana o tana kiri puaki. The other side. There is no other side. I have been to the darkness, my lady. Koia tētahi o te tokoiti i ara anō i te mate. He tī e wana ake. Every time I come back I'm a bit less Pieces of you get chipped away. Nā Ned Stark a Dondarrion i whakahau kia manaaki i te hunga rawakore i te kaupeka tuatahi, ko tana mahi he whakatika i ngā hara o Mountain, engari kore pea koe e kite i a ia. Lord Beric Dondarrion. You shall have the command. Assemble 100 men and ride to Sir Gregor's keep. As you command. Nō te hokinga mai o te kiripuaki i te kaupeka tuatoru, ko Richard Dormer te kiri whakaari, i tonoa e Dormer nā tana āhua. You and I won't find much joy while we're here. But we can keep others alive. We can defend those who can't defend themselves. Tuarima, te ariki o te pō. Ko te Night King, he rangatira nō ngā rā o mua, te uretū o ngā White Walkers, te tino hoariri o Westeros. Koia kei te ārahi i tana ope tio me te hunga mate ki te urutomo i ngā rohe me ngā pā. Ruarua noa iho ngā putanga o tauāriki i roto i ngā tau, ā, he nui te pani kanohi, nō reira, me uaua ka kite, i te panonitanga o te kaiwhakaari tuatahi o Richard Brake, he nui ngā kōrero ngahau i hangaia mōna. I tū hoki te kaiwhakaari tuarua, a Vladimir Furdyk, hei Night King i mua i tana huri hei White Walker. He taunakitanga tēnei i te whakaaro ko Bran Stark kē pea te ariki o te pō, nā te ōrite o te āhua ki a Isaac Hampstead Wright. Tuawhā, te tohunga matakite. He tohunga matakite nō ngā rā o mua te Three-Eyed Raven. Ka noho i roto i tētahi rākau, he tauira ārahi i a Bran Stark. But before you leave. You must learn. Learn what? Everything. I muri mai tana tūtaki atu ki a ia i roto i āna moemoeā, ka puta ki ko tēnei kiripuaki i tua o te tūwatawata. I've been many things. Now I am what you see. He rerekē tana tūtakitanga tuatahi i ngā pukapuka a Christran Roger Te Kiriwhakaari. Engari, i tana putanga i muri mai hei whakangungu i a Bran, ko Max von Sydow te kiripuaki, ā, he tauake tana āhua. It is time to go. Please. Langa. Kei te pai noa iho te kōtiti haere i te pukapuka mēnā he kounga te whakaari, pērā i a Von Sydow. The time has come. Leave me. Tuatoru, Tommen Baratheon. Is Joffrey going to kill Sansa's brother? He might. Do you like that? No. I don't think so. He iti noa iho te wāhi ki a Tommen Baratheon, te tūngāne o Myrcella, me te tuarua o ngā tamariki a Cersei ka noho i te torona rino. Nā te mea ko te nuinga o te aronga i mua i a Joffrey, ko Callum Weary te kiri whakaari i tana teina. Ka mate tana tuakana, ka nui ake te wāhi ki a ia me tana koroneihana, ā, ka panonitia tana kiri whakaari kia Dean Charles Chapman, he pakeke ake te āhua. What kind of king do you think he'll be? A good king. Huh. I think so as well. Ko te hāngaitanga i whai wāhi kē ia ki te hōtaka nei hei Martin Lannister, he karanga tahi ki a Tommen i te kaupeka tuatoru. You're a Lannister, aren't you? Martin Annister. Pēnei ētahi atu, ka panonitia te kiri whakaari mēnā ka nui ake te mana o te kiri puaki. The Crown and the Faith are the twin pillars upon which the world rests. Together we will restore the Seven Kingdoms to glory. Tuarua, Gregor Clegane. He rongonui a Gregor, te tuakana o te Hound i ngā rohe kīngi e whitu, mō tana kaha me tana noho hei tae tuarā mō ngā Lannisters, pēnā i a Cersei, He motuhake te Mountain i tēnei hōtaka nā te mea e toru ana kiri whakaari, ko Conan Stevens ki te kaupeka tuatahi, ko Ian White ki te kaupeka tuarua, ā, ko te tuatoru atu i te kaupeka tuawhā. Have they told you who I am? Some dead man! He pai te panonitanga nā te mea ka riro mā Half Julius Bjornsson te Mountain e whakaari me te aha ko ia tonu tētahi o ngā tangata kaha i te ao tūturu nei. Who am I fighting?

Katahi ka riro i a Mikiel Huisman te kiripuaki, me te aha he pāhau ōna, he poto hoki ngā makawe. Ahakoa ngā kiriwhakaari e rua, kāore tonu i hāngai ki te pukapuka. Heoi anō, me uaua ka kite i tētahi kiri whakaari ka whakakikorangi ō rātou makawe, nē hā? I love you and I make you happy. You know I do. Bring me with you. Let me fight for you. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Ko tēhea te panonitanga kiri whakaari nui ki a koe? Ohourutia a Mojo Māori e kite ai koutou i ētahi kōrero hou mō Game of Thrones.